Ya hai tabi peninga betemu baru kita ngau aku pengeluar program tapang bekumai. Au begulai baru kita ke sekali tu peninga. Begulai baru kita ba cerita langka umai. Tusun ke 15. Au ngambil kena masa jam kita. Jadi begitu meh tusun ke 15. Cerita langka umai kita ke sekali tu. Bala peninga semua. Tekan meh subscribe ti kita ampai nekan butang nya. Au medan ada intu mayuh agi pengawa sida ba umai. Dia sida aki geringu enggau bala uchu iya pen lalu baum. Baum ke ka begiga. Kada ke nadai mayuh agi pengawa bejalai kitai pia di ko jako. Ia kati ko hunding kita di Auchau. Minah kitai tau legai. Pia di ko aki Geringo nanya bala Auchau ia. Ih pemai dia aja kami tu akai. Ka dia tu angkat me kami. Pia di ko Auchau ia duam. Nadai beleman sigi ke bagas empu. Enti sebuh ke begiga sebuh ke minah. Iya sapa enggau aku lelangkau ditu kita nyau magang deh. Aku tunda ke diri ditu. Pia deh ku ini geringu. Nanya sapa ke enggau iya belangkau dia. Ti sida nyu enggau magang. Eh enggau magang kami legi nai. Enggau kami enggau. Seduai deh Panji aja meli tu legi au. Pia deh kuchau iya geringu. Dulu agi laban ke iya belama tinggal ke orang. Kasih tudah geringu ke enggau orang mindah. Tang meh iya belama ditinggal ke orang laban ada orang deh enggau ini iya ti sida nyau sampal magang. Ninga geringu tenyebut Perancih. Dinga munyi ga tudah Panji.

Ih, di tau tingal aku ti ne. Na tau tingal ra ke benama gentuang tau. Na nyadi cerita langkau umai ti aku tingal mu di ne. Pia de ku gentuang nemu udu nyau ini iya. Kau nadai siko ka tingal ngini geringu ngo panjir ba langkau umai. Sama ka meh magang bala ucho aki Geringu. Amat bagas. Nadai nemu lembau ti sebut ke begiga, ti sebut ke mindah. A meda ucho iya enggai tinga siko, dia ini Geringu madih kediri enggau mega. Sampal meh kitai pia dek ku jako, nadai betinga sama bela enggau meh magang. Nya meh aki Geringu nyetusah ati. Tusah ati meda ini geringu madah kediri enggau. Ngai-ngai aki geringu begulai enggau ini geringu. Laban ini geringu tu kelalu mayuh jakau. Enti ini geringu udah bejakau, nadai sikau le nyawa utai ku iya. Nadai tau dibantah sesekali utai ku ini geringu ti ngai dano iya. Iya nama panci kitai nya baik ga ini wai. Pia ku aki Geringo, nanya ke pancit sida iya enggau ke enda. Pia kati enda enggau? Mai nyadi enda enggau pancit kitai nya. Aku tu enda ninga ke pancit aku. Ma ulih kita pancit legai ninga kita. Bukai nadai uyut kena kitai. Ko ini Geringo madah angai ninga ke pancit. Nya meh bala uchu sama bela ngilik kepala memagang. Nyau sampang enggau pepanchih sekali enggau sida iya. Panchih bekenya mega ka nemu gia nyau bepeling aja iya dia. Nyau baka maning ka belian tudah panchih. Hari tadi meling sida ke geringu ke benung baum ka begiga. Ti pia gaga ke tali panchih nyelegeu chau doam.

Nyau baka ngaga udon nyam sida ngaga pancih. Ba iya ke tudah pancih tu ka digaga sida bakanya. Nyadi lemai nya nadai betangguh di sida iya. Sigi udah nyedia ke diri memagang laban semua utai udah diaum ke sida iya tadi.

Nyadi dum tu dulu ke sida iya. Udah nya gentung laban kemai senapang ke sida. Udah gentung geringu. Udah nya aki geringu ngini geringu. Nyau biri rin ngai ke tinggal. Kau enda lama laju agi ga pancih dipeda sida. Ari tadi panjai bendar ensio mutai nyedia. Au sekali nya nebing sungai sida dibai panjai. Nya meh sida sama bela tekenyin. Meda mayuh amat beka utai nyedia. Ensio beka utai panjai tu tadi. Nyadi sida iya nadai munyi siko. Semina tan itik ke panjai aja. Au nadai petangguh di tudah gentuang. Merening aja Dom. Iya udah nemu perening Dom nya tadi. Sigi ngasuh iya besedia. Engka bisi utai pia dek ku jaku. Enda patut pancih baka nya. Laban nadai kala meda, pancih baka nya ari tadi bendar lama ensium utai. Au tang nadai ke ninga panjang munyi. Semina tan siung mutai nyedia ari tadi. Au peda nya belubah-lubah panjang enda laju baka tadi. Enda lama udah nya ngetu ke tudah panjang. Nya meh sida iya meda. Tang tengiling siko-iko umbas iya pemesai. Tengiling nya tadi enda jauh ari sida iya dia kena ku jerita. Au baru ka bejaku tudah Dom. Dinga udah meletup senapang kasai ke tudah Gentung. Bangah ngerua seterum ke tudah Gentung. Uji tak palu sida iya Tengiling tadi. Ukai nya baka jelu ke bukai tegal lari. Tegau aja Tengiling nya udah nya begiling iya. Au beguai tudah dua merap tudah pancir. Nangi ngai ke pancir takut ni ngeletup bunyi senapang tadi. Nya maki geringu nyenempap payah ni geringu. Meda tengiling nyudah kena timbak uco iya gentung. Ngai nya di enda gaga sida iya. Benung berega amat tisi tengiling maya nya kenu ke cerita. Diatu kada nagi berega meh tisi tengiling nya. Au gaga magang sida sebuat meda pancih nemu nyium bekau tengiling. Amat nyelai ga babi sida ke geringu. Nadai kala ninga, nadai kala meda. Babi baka sida ke geringu nemu enggau orang begiga. Amat enda baka babi orang bukai, babi sida aki geringu. Taja pia siti utai ke nyelai iya. Bekau babi aja dipeda dipansa sida iya. Tang meh babi nadai dipeda. Nya mega penyelai iya maya panchit dibai sida iya. Nang sigi nadai kala meda babi, sida iya enti panchit tu enggau. Au iya sida udah bulih tengiling nya tadi, dia ini geringu lalu mai sida pulai enggai kelalu laun pia keno kini geringu. Nyam sida enda rindu udu ti begulai ngini geringu. Empai-empai lalu mai pulai. Au nadai meh sida mantah meda ini geringu mai pulai-pulai ga sida iya. Sigi nemu deh sida ini geringu tu enggai lama. Asal bisi bulih iya meh pia keno kuini geringo. A pulai kuini geringo pulai mega ku sida. Ukai tau dibantai au utai ko bos besai sida iya nya. Pama letup orang menua nyelegei enti udah ka ngano. Au iya sida baru ka nyingkang kaki mulai kelirik keno jerita. Dia sekali dagi Panji nyong kejuk baru ari Uyot. Peragai baru ga sida dibai Panjie. Nyau biri riat baru ga aki geringu ngoi ni geringu. Enti Panjie udah ngetu nyium utai, Anang enda nyedia kediri. Anang enda ngadang sigi bisi utai. Enda sebarang enda sengapa. Ti Panjie udah nyium utai. Au iya sidai malik katah kenu ke jerita. Peda tak merejang. Kira kena jauh ari sida iya ke dia. Nya meh penyelai babi sida iya ke benama Pancih kena ku jerita, Nadai kala meda, nadai kala nemu, babi tau ensium bau merejang ba tapun kayau. Enti nitih ke nadai kala babi ulih ensium bau nya, nya meh penyelai iya, babi sida ke Geringau. Au peda aki Geringu lalu madahka diri ke nimbak nya. Laban merejang nya tak dua iko. Ngaigi ngelak ke ucho iya. Ngaii ke siko legi enda ulih ditimbak. Au nadai pengelama aki Geringu nginching merejang nya keno ke jerita. Peda pum udah tegaring dua iko merejang nya labuh ke tanah kasak ka aki Geringu. Agi lansia aki Geringu nimbak. Agi steady pia ko bala uco. Agi buleh tahan pia ko ini geringo. Enti uco iya tadi. Bedau temu ulih ti meh siko udah agi nya. Hau lantang meseput udah tuai. Gaga amat sida iya bisi pancing.

Semina pancih tu enda nemu nyalak baka udua. Nya mih anak sama baka udua. Ngah nyadi mega disebut sama laban iya anang sigi amat ke babi. Au dum ngema pancih laban pancih tu enggai dema orang sengapa ti enda dum ti enda aki geringu. Au geringu mega ngema tengiling. Kentung ngema merejang siko. Aki geringu mega ngema siko ini geringu megai senapang ke sida iya. Bela bisi pengawa bela bisi utai dibai sida sebuan. Pancit ti udah ninga letup senapang sigi lalu tama baru ngagai uyuan. Nya penyelai pancit babi sida aki Geringu nemu mega takut ke bunyi letup senapang. Enda lebuh amat sida begiga malam nya. Enti nitih ke iya tengiling aja udah chukup. Ni enda munyi nya. Ti sia iya aja udah chukup. Udah tau ngasuh ati senang. Udah tau ngasuh tu chum. Udah pulai pengelelak sida iya laban udah bulih tengiling. Au datai sida belangkau umai. Semalam malam nya meh sida berintu ke jelu. Aki Geringu nyenelan riu meda merejang. Amat lama tudah tuai enda makai jelu nya. Enda baka kena nyamai ga menejang enda pia ok ta. Au semina ini geringu tu aja meda enggau sida makai tengiling laban kena tau dini geringu. Sida ke lelaki aja tau makai tengiling. Iya ke indu aja enda tau. Enda nya leh baka kami enda tau makai landak. Iya ke lelaki aja tau makai landak. Yake eno nak tau langkau umai. Ya peninga semua nyadi cerita langkau umai tusun ke lima belas di lengka ka ku naka tu dulu. Au ngarap ka kitai ba temu baru peninga. Ngarap ka kita begulai baru enggau aku ba cerita langkau umai.